Gudden Owend bei Dikrich TV, haut aus der neier Maison Relais an der Rue de l'Hôpital. Am Mee dëst Joer war dat fréiert Meedercherspensionat vun Dikrech a senger neier Funktioun, Jo schonn eng éischte Kéier dem Public presentéiert ginn. Elo dann konnte fir d'Rentrée och déi éischt Kanner anzéien. Dat fréiert Pensionnat Notre-Dame de Lourdes ass als historescht Gebai klasséiert. Deemno huet dem Patrimoine culturel misse bei der Renovéierung Rechnung gedroe ginn. Trotzdeem huet den Architekturbüro, dee mat den Aarbechte beoptraagt war, et fäerdeg bruecht, dass hei alles konnt ënnerbruecht ginn, wat fir eng modern Maison relais néideg ass. Ugefaange mat verschiddenen Theme-Restauranten. Hei sinn zwee Restauranten, dat heescht, dass een do an een do. An et sinn dann déi zwee Restauranten hunn dann hire Plang, dat heescht, do sinn dann déi verschidden Dëscher. An esou wann d'Kanner kommen, gesi se direkt, wou nach Plaz ass oder wou keng Plaz méi ass. An da kënnen se, wa se mat Kollege kommen, soen se, ok, mir sinn zu sechs, da maachen se hir Fotoen dohinner an da hu si deen Dësch do fir sech reservéiert. An da ginn se an de Buffet eran an da kënnen se sech do e Mëtteg dovu verbréngen. Voilà. Mir hunn eng wierklech super ausgestatten professionell Kiche kritt mat. All den Apparater wierklech wou de Kach brauch fir do hei fir all déi normalerweis 333 Kanner fir fir déi wierklech gutt kënnen ze kachen. Dat heescht, et ass all Dag frësch, et ass zum Deel Bio, et ass vill regional an jo et gëtt dann wierklech alles hei sur place gemaach an dann dono an d'Buffeten transferéiert, sou datt d'Kanner wierklech jo ganz frësch Saache kréien. Natierlech ginn et hei och Raim fir Hausaufgabebetreiung, Gesellschaftsspiller a Rollespiller, et ass souguer en Theater virgesinn An dann gëtt et och all méiglech Atelieren.
Hei si mer um drëtte Stack an do hu mer ganz verschidden Atelieren. Hei ass elo d'Molen dann zum Beispill, dann hu mer d'Menuiserie, mir hunn Economie circulaire, mir hunn Poterie a mir hunn och Couture. Dat heescht, dat sinn esou verschidde Funktiounen, wou mer do iwwer. An der alen, an der aler Struktur hate mer dann ee Raum, dat war dann de Kreativ. Atelier quasi, wou da wierklech all d'Funktiounen missen an engem Raum sinn. An hei huet ee wierklech de Virdeel, datt et vill méi spezifesch kann no der Funktioun agedeelt ginn. De Clou vun deem Ganzen, dat ass awer de grousse Motorikraum an der fréierer Kapell. Net ze negligéieren och dee schéinen Ausseberäich, wou genuch Raum virläit, fir sech am Fräien auszetoben. Hannert der Maison Relais, wéi Der gesitt, hu mer e Multisport, dat heescht Fussballsterrain mat syntheteschem Wues. An dann hu mer e puer esou Kletter-, Klammméiglechkeete fir d'Kanner an dann och jo nach Beem a Wiss. An dann hu mer nach do den Hochbeet, dat heescht do kënnen d'Kanner selwer mat der Educatrice, mam Educateur Saachen uplanzen, wéi Kraider, Äerdbier, Zaloten an all Méigleches. An dat kann och zum Beispill herno genotzt ginn, fir an der pädagogescher Kiche, wou d'Kanner selwer eppes kënnen aus hiren eegene Produiten herno maachen. Dat heescht dat ass alles, dat ass alles méiglech. Mir hunn elo zwee Gebaier. Mir hunn déi aalt Gebai an dat ass da Cycle eent an zwee. Mir hunn dat elo esou zou geschnidden, datt mer och kënnen de Besoine vun deene méi klenge Kanner absolut gerecht ginn. Hei hu mer Cycle dräi a véier an do hu mer wierklech mat der Innenarchitektin dat wierklech esou geplangt, datt mir do Funktiounen dobäi kritt hunn, wéi zum Beispill de Medieraum an de Kidsroom, wou mer wierklech vill méi déif kënne mat de Kanner zum Beispill um sechste Schouljoer an eng Matière eragoen, wéi zum Beispill alles ass mat mat Medien ass, Filmer dréinen, Filmer schneiden, voilà, dat ass dann hei wierklech optimiséiert ginn, wou mer elo eis Méiglechkeete fir déi Kanner wierklech dann hei vill méi grouss sinn, wéi mer et doiwwer konnte maachen. Mat dëser neier Maison relais konnt d'Capacitéit fir d'Schoulkanner vun Dikrech also net nëmmen op ee Coup verduebelt, mee och d'Ugebuet qualitativ erhéicht ginn. Wann am September d'Schoul ufänkt, leeën och d'Veräiner aus Dikrech nees mat hiren Aktivitéite lass. A fir datt si domat genuch Nowuess starte kënnen, huet viru laange Joren de Syndicat d'Initiative e flott Fest agefouert, wou d'Kanner op engem spaassegen Dag am Summer teste kënnen, Wat fir e Club vun Dikrech hinnen am beschte läit. Enn Juli 23 war et deemno nees Zäit fir de schéine Kids Day. De Kids Day am Park bei der Gemeng ass einfach eng spaasseg Geschicht. 2009 hat de Syndicat d'Initiative Domat ugefaang d'Veräiner aus Dikrech opzeruffen, sech mat Aktivitéiten déi jonke Generatioune virzestellen. An déi sinn einfach nëmme begeeschtert vun de ville Saachen, déi een op dësem Fest kann ausprobéieren. Nieft Museksinstrumenter kann een zum Beispill och verschidde Sportaarten testen an et sinn och extra Spiller virgesinn. Wéi fënns de dat Fest an hei? Gefält et der hei gutt? Jo, jo.
Wat hues da schonn alles hei gemaach? Um Trampolin, op d'Sprangschlass, Volleyball an an d'Instrumenter. An dann nach kleng Klengs ze spillen, kann een op den Trampolin goen an dann nach fir Musek ze man, kann een do verschidde Mu. Instrumenter austesten. Also d'HiFest ass am Fong besonnesch schéin, well et am Fong genee dat weist, wat de Syndicat d'initiative wëll oder wat ganz wichteg ass an der Aarbecht vum Syndicat d'initiative hei vun Dikrech. Et verbënnt engersäits d'Veräiner mateneen, et weist, wéi flott eis Veräinslandschaft hei zu Dikrech ass. Veräiner déi alleguerten hei matmaachen. Et weist awer och, dass et e flott Fest hei ass fir d'Kanner, fir hei Saache matzemaachen. Et ass e Fest, wat d'Dikricher am Fong beräichert. Virun allem awer hunn hei d'Veräiner d'Méiglechkeet, Nowuess elanzezéien an domat d'Zukunft vum Club ze sécheren. Eng Vitrinn, déi si net méi mësse wëllen. Dat ass wichteg fir all Club. Well wann d'Leit déi net kennen a si passéieren hei a si hunn einfach Spaass a si léieren dat am Spille kennen a mir hunn och Flyeren, déi mer ausdeelen, wou all eis Donnéeën drop sinn an jo fir méi bekannt ze ginn. Well et gëtt de Feschclub schonns bal 60 Joer hei zu Dikrech an et sinn esou vill Leit, déi dat net wëssen an da maache mir elo Publicitéit a mir wäerten an Zukunft och nach méi Publicitéit. Fréit baachen. Fir eis ass dat eng gutt Geleegenheet fir eis hei ze presentéieren. Mir gesinn och hei, dass d'Kanner Spaass hunn dorunner fir dee Ball iwwert d'Netz ze kréien. An grad hei nach ee klengen hei, deen ass wéi eng Wiss bei hei ronderëm gelaf, huet kee Ball fale gelooss. Et ass immens flott ze gesinn, dass d'Kanner Spaass hunn an ech mengen deen Dag ass hei fir si vrun allem, wou si mat den Elteren zesummen. Kënne verschidde Sportaarten entdecken an ech fannen dat eng flott Initiativ vun der Gemeng a mir maachen do gären als Volleyball och mat. Mir haten zum Beispill hate mer elo grad e klenge Jong, deen huet eng Klarinett geholl gehat, domadder gespillt an huet hien direkt hei e klenge Cortège gemaach. Hien huet dat esou flott fonnt, hien huet dat super fonnt fir einfach hei elo ronderëmmer ze lafen, dat direkt een Toun doraus komm. Ech mengen deen ass definitiv schonn engagéiert, also dat mécht einfach Spaass fir dat ze gesinn wierklech wéi si hiere Spaass dobäi hu fir Instrumenter auszeprobéieren, well Musek jo a sech wierklech soll jo haaptsächlech mol Freed maachen. Dat bréngt ganz vill, well et huet een natierlech d'Hoffnung, dass dann och am September, wann d'Championnater da rëm ufänken, och ganz vill Kanner da wäerte bei eis mol schnuppere kommen, mol kucke kommen, wéi dat dann am Richtegen ausgesäit, net hei op der Wiss, mee wéi dat dann och an der Hal ass. An jo, kommt am September bei eis, kommt op eis Traininger a kommt Handball spillen! Net fir näischt fanne sech all Jor ëmmer nees nei Veräiner, déi matmaache wëllen. Zënter der éischter Editioun vum Kids Day op der Beschplaz am Zentrum huet sech dëst klengt Fest zu engem richtegen Burner entwéckelt. Hei kënnen op eng spilleresch Manéier déi éischt Schrëtt hin zu engem flotten Hobby gemaach ginn. De Syndicat d'Initiative bitt eng flott. D'Plattform an d'Veräiner beräicheren dës mat hiren Aktivitéiten. No engem Dag um Kids Day brauchen d'Elteren owes bestëmmt net méi laang ze ruffen, fir dass hir Kanner de Wee an d'Bett maachen. An eiser leschter Emissioun, do hate mer Iech d'Vereedegung vun deem neien Dikrecher Schäfferot den 11 Juli am Inneministère presentéiert. Nodeem dësen am Amt war, konnt dunn eng Woch drop och déi feierlech Assermentatioun vun deenen neie Gemengeréit stattfannen. Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. Als nei gekréinte Buergermeeschter war et den 19 te Juli um Charel Weiler fir déi nei Conseilléen a Conseilleren aus dem Dikrecher Gemengerot an enger feierlecher Zeremonie ze vereedegen. Gréisstendeels fanne sech am Conseil déi selwecht Leit erëm, et goufe just d'Plaze gewiesselt. Trotzdeem ginn et och eng Rei nei Gesiichter, Fir déi nach alles ganz spannend ass, déi sech awer schonn eng Rei Prioritéite gesat hunn. Ënner hinnen zum Beispill de Mudam-Direkter Jean-Jacques Schäfer.
Eent vun den Themen, wou ech mell iwwerlaang dra geschafft hunn, dat sinn Verwaltung a Finanzen. An do wëll ech mech och e bësse speziell abréngen. Ech hu menger Carrière als Finanzdirekter geléiert, dass all Betrib op gesond Finanzen opbaut an dass warscheinlech dee Volet, deen ech och vu menge Kollegen iwwerdroe kréien an deen ech och warscheinlech gäre wëll iwwerhuelen. Als Direkter vun engem Kulturhaus wëll hien natierlech och nei Akzenter a Saache Kultur setzen. Den Affekot Jean-François Steichen dogéint, deen am Droit bancaire a financier spezialiséiert ass, huet sech engem aneren Thema verschriwwen.
Ech mengen, ee grousst Thema, wat an de nächste Jore wäert d'Aktualitéit hei zu Dikrech an der Ëmgéigend dominéieren, dat wäert d'Nordstad sinn. Et ass en, ech mengen, eng eemmoleg Chance, déi mer hei hunn, fir e Centre de développement ze ginn. An dat ass en Domaine, wou ech mech wollt abréngen. Dann huet d'Conseillère Pascale Schmoetten elo erëm Verstäerkung op weiblecher Säit krut. Zanter dem Juli 23 gëtt et erëm eng zweet Conseillère, d'Catherine Kohl. D'Rennrollstullfuererin an der Para-Liichtathletik ass mat hire 27 Joer déi Jéngst am Gemengerot. Si wëll sech hei fir hir zwee Häerzensthemen asetzen. Zwee Themen, déi mer besonnesch um Häerz leie sinn d'Chancëgläichheet, sief et mat Leit ouni Behënnerung a Leit mat enger Behënnerung oder Lëtzebuerger, Auslänner, Jonker, méi Eelerer. Genau. An dann och nach en anere Volet ass de Sport, duerch deen ech denken, datt een och ka vill mat Inklusioun, Integratioun maachen dofir. sinn dat zwee Themen, déi mer méi um Häerz leien. No der Vereedegung vun all Gemengeréit goung et du viru mat engem éischte Conseil mat un der Spëtzt dem Charel Weiler mat Daily Business, wéi hie seet. Den zwanzegste September ass duerfir schonn erëm en nächste Gemengerot programméiert, wou da sollen d'Ressorte vum Schäfferot fixéiert wéi och d'Schäfferotsdeklaratioun presentéiert ginn. Zu Dikrech ginn et zwee Flüchtlingsheemer, een um Härebierg, dee vu Caritas geréiert gëtt, an ee vun der Croix Rouge op der Gare. Vill vun de Bewunner waarden drop, fir de Statut vum Refugié unerkannt ze kréien. Anerer si wuel schonn ënner der internationaler Protektioun, hunn et awer schwéier, eng eege Wunneng ze kréien a sinn duerfir weider op de Foyer ugewisen. De José Luis aus dem Peru wunnt schonn e puer Joer am Flüchtlingsfoyer op der Gare. wou hien nach ëmmer op eng Decisioun waart. De José Luis huet vu klengem un a mat Lee vu sengem Papp am Peru gemoolt. Hien ass als Kënschtler gebuer, seet hien, an deen Don wëll hien elo en anerer viruginn. Wa Schoulvakanz ass, organiséiert hien duerfir mat de Kanner aus dem Croix-Rouge-Foyer Mool-Atelieren, neierdéngs och am Park bei der Sauer. Fir déi Responsabel aus dem Foyer e Glécksfall. trop d'activités à l'extérieur, donc c'est ça le plus compliqué de devoir gérer tout ça. De Foyer probéiert tatsächlech all d'Ressourcë vun hire Leit maximal ze notzen, am Intérêt vun de Bewunner, awer och fir déi Chrëscht. D'Mégane Ranson ass a permanentem Kontakt mat der Integratiounskommissioun vun Dikrech, fir hir Leit besser an d'Gesellschaft integréiert ze kréien. Op der Soirée cubaine de leschten November an der Alséerei zum Beispill hunn d'Flüchtlingen aus dem Foyer fir d'Iesse vum Event gesuergt. D'Integratiounskommissioun wënscht sech méi sou Manifestatiounen. La commune elle fait déjà elle soutient toujours nos actions que ce soit organiser une soirée concert mais alors peut être plus un pique-nique plus plusieurs fois. Dans l'année un pique-nique multiculturel, on l'a déjà fait, on pourrait le refaire. An de Rosé Luis, deen hofft, datt hien a senger neier Heemecht bleiwe kann, wou hien den idealen Uert fir seng Konscht fonnt huet. Den Ament gesäit et allerdéngs net sou gutt aus fir de Rosé Luis, hien, deen an der Tëschenzäit e wichtege Pilier vum Foyer ginn ass an och vun Dikrech, wou hien ewell jidderee kennt.

Tjouweree, ech wier en bien tip top. Bis zu enger definitiver Decisioun vum Ministère mécht de José Luis dat, wat hien am beschte kann, molen. Am Pop-Art-Stil, hie schafft virun allem gär groussflächeg. Säi gréisste Wonsch wier et, och eng Kéier seng Konscht an Dikrech ze veréiwegen. Ouni déi kann hie souwisou guer net sinn. Ah, maintenant je dois faire un tableau pour un personne me commander. Oui oui oui yes si je me rester à la maison ma tête esploda hahaha.
Mir wënschen dem José Luis op alle Fall dat Bescht fir seng Zukunft an dem Foyer, dass si an hire Beméiunge virukommen. D'Zil vum Foyer ass et, fir an Zukunft och Projete mat de Veräiner an Institutiounen aus Dikrech auszeschaffen, fir hire Leit eng beschtméiglechst Integratioun z'erméiglechen. Fir d'fënnefanddrëssechte Kéier huet am Juli dëst Joer zu Dikrech de Forum international pour flûte et piano stattfonnt. Dës renomméiert Summerschoul fir Flüttisten a Pianisten vun allen Niveauen ass schonn eppes ganz Besonnesches, zéit dës Dag Museker a Musekerinnen aus der ganzer Welt un, vu Lëtzebuerg wuel, awer zum Beispill och aus China, Japan oder Korea. Dëst Joer waren och véier Talenter aus der Ukrain ugereest. Mir sinn hei an engem Cours vum Carlo Jans, deen de Forum viru 35 Joer mat begrënnt huet. Dem Flüttist an Dirigent läit vill drun, säi Wëssen un aner Leit virun ze ginn an och deene Jonken d'Méiglechkeet ze ginn, am kulturellen Austausch ze léieren. Doriwwer eraus wëll een och gär deene weiderhëllefen, déi net onbedéngt déi finanziell Moyene hunn, fir un esou engem Austausch deelzehuelen. wéi zum Beispill d'Ukrainerin Victoria, déi zur Zäit als Flüchtling a Pole lieft.
Mir si jo och an eise Präisser esou, dass ee sech et dann eigentlech ka leeschten. An awer sinn déi Einschreibegebühre fir Leit, déi elo aus méi aarme Géigende kommen, awer trotzdeem enorm héich. Also wann ee elo kuckt, wat se un Transportkäschten hunn an och fir hei dann ze liewen, dass dat eigentlech ouni Stipendien bal net méiglech wier. An ech fannen dat awer wichteg, dass déi Leit och op Lëtzebuerg kommen, dass äis Leit och mat deenen a Kontakt sinn. Do kann ee vun deem anere léieren. De Carlo Jaans huet et méiglech gemaach, dat d'Victoria konnt un dësem Forum deelhuelen. D'Demarchen dofir waren net einfach, awer de Wee, deen huet sech gelount. I love being here, no I've never heard of Dikrech before. Ech sinn immens gär hei. Nee ech hat virdrun nach ni vun Dikrech héieren. Dikrech ass esou schéin. Ech fannen et immens mat der Natur ronderëm. Ech mengen d'Leit vun hei schätzen déi Natur och. D'Blummen an der historescher Stad hunn esou vill Charme, Ech liben et! Ech hunn d'Coursen och immens gär, d'Course selwer, d'Piccolo, d'Flütt-Course sinn einfach erstaunlech. An awer och d'Aktivitéiten owes. No enger gewëssener Stonn dierfe mir net méi spillen an da kënne mir relaxen. Mir brauchen dat. D'Atmosphär hei ass erstaunlech, d'Leit ënnerstëtzen dech immens an ech hunn et och esou gär, dass hei esou vill Kulturen zesummekommen.
Och d'Lucia aus Serbien ass glécklech, dierfen um Forum international pour flûte et piano deelzehuelen. Hei zu Dikrech léiert si an enger relaxer Atmosphär, sech ganz der Léift zu der Musek hinzeginn. Genee wéi d'Victoria gouf och si vun engem Proff op de Forum opmierksam gemaach an denkt och si no dëser Experienz driwwer no, fir elo e Schratt méi wäit ze goen. Ech spillen elo scho siwe Joer an ech sinn heihi komm fir ze gesinn ob et eppes ass wou ech wëll weider studéieren. Ech hunn et richteg gär an ech mengen ech wëll dat och professionell man, Musekerin ginn. Esou huet de Forum et iwwert all déi Jore fäerdeg bruecht ëmmer nees Talenter ze fërderen, sief et fir eng professionell Karriär anzeschloen, sief et fir duerno selwer Enseignant ze ginn. Vill vun de Proffen, déi haut beim Forum matmaachen, ware virdru selwer als Schüler op Dikrech komm. An och wann et mat de Joren net méi einfach ginn ass, fir déi néideg Sponsoren zesummen ze kréien, sou wëll de Carlo Jaans déi international Summer School nach laang Jore virun organiséieren. Also et ass schonn ëmmer spannend awer bis zur leschter Minutt an onglaublich vill Aarbecht, ne? Also dat ass schonn, also ech hoffen dass et weider geet, ne? Ech meng ech hunn dat ugefaangen, do war ech 24 Joer, dat ass schonn eng Zäitchen hier an ech wëll dat och nach ganz gär weider maachen. Muss een natierlech och e bëssen drun denken, dass dat Zukunft kritt, dass een do nach ëmmer méi jonk Leit mat an d'Boot eranhëlt, dass et net op eng Kéier esou e Moment kënnt wou et dann net méi virugeet, ne? Mee dat ass alles an der Planung.
De 14 August iwwerdeems war zu Dikrech den Depart vun der 29. Randonnée Jempi Schmit. E kulinaresche Vëlostour duerch d'Éislek an d'Ardennen Zu Éiere vum fréiere Lëtzebuerger Cyclist Jempy Schmeets. Eng Randonnée fir de gudden Zweck, wou awer jiddereen op seng Käschte kënnt. Och 2023 war dëse flotte Vëlostour nees e grousse Succès. Um 7 Auer moies fréi ass all zweete Weekend am August bei der Schwämm zu Dikrech den Depart vun der Randonnée Jempy Schmeets zu Éiere vum gefeierte Lëtzebuerger Vëlochampion aus de fofzeger Joren. Fir d'nénganzwanzegste Kéier gouf him dëst Joer scho geduecht, wat natierlech besonnesch seng Kanner freet, déi ëmmer um grousse Mannschaftsdepart um 8 Auer moies dobäi sinn. Déi Randonnée ass natierlech fir eis déi ganz Famill. Dat ass eng Genugtuung, fir dat dem Papp geduecht gëtt, deen och nach déi éischt Joren ass mäi Papp matgefuer. Ech géing soen, déi éischt 20, 120 Randonnéeë wär mäi Papp ëmmer derbäi geweecht. Déi Randonnée geet jo och haaptsächlech de groussen Tour. Geet dann och ëmmer iwwer Huldang, zeguer laanscht säin heemescht Haus, do wou mäi Papp gebuer ass, geet d'Randonnée ëmmer laanscht an dann sinn och d'Veräiner vun Huldang, déi do mat organiséieren, hëllefen an dat ass ëmmer ganz flott. Organiséiert gëtt d'Randonnée Jempi Schmitz vum Lions Club Éislek, dem Vëloclub vun Dikrech an den Amis de Jempi Schmitz, Si haten déi alleréischten Editioun 1993 zu Veianen organiséiert. Zu Veianen war déi éischt, dat war d'Null. An do war därmoosse Succès do, sou datt mer dann awer gesot hunn, mir fuere weider domat. Mee dat ass zu Veianen awer nees méi ginn, well einfach ze vill grousse Succès war och. An du hu mer dann, si mer op Dikrech, hunn ech mam Vëlosclub Dikrech zesummegedo, well mer eng Lizenz brauchen, fir dat ze maachen. An du hu mer dann ugefaangen zu Dikrich. An dat war e grousse Succès. An de Jempi hat mat senge Kolleegen ëmmer dohinner, de Charly Gaul war nach do, de Wim Diederich a sou weider aus dem Ausland, grouss Krecken, déi och fir zesumme mat him gefuer sinn, déi dohinner koumen. An dat war ganz flott. Vun 1994 un also gëtt d'Randonnée Jempi Schmitz zu Dikrech ofgehalen, zesumme mam Lions Club Éislek, déi zanterhier net manner wéi 123.000 Euro gesammelt hunn op dëser Randonnée, deen iwwer 4 Parcourse maache kann, kréien awer och déi, déi matmaachen, zum Deel richteg eppes gebueden. Dee geet bis an d'Belsch eriwwer an da kënnt nees zeréck duerch d'Ardennen. Also, dat ass e wonnerschéinen Tour, wann een dee matfiert. Natierlech muss een do e bëssen trainéiert sinn, fir do matzefueren. An och bei deem Tour gëtt et op der Robbesscheier gëtt eng hamesch Mier an dofir soe mer, mir wieren eng Randonnée culinaire, well d'Leit dann awer beköstegt ginn. Mir hu véier, fënnef Ravien. mat flotten Aussichtspunkten. Mir hunn zu Biwels, wou een ënne beim Stauséi ass, wou een op d'Falkesteener Schlass eropgesäit, also do sou verschidde Punkte wou et wierklech flott ass fir matzefueren an sech ze regaléieren deen Dag. Ëm déi 700 Cycliste sinn an der Moyenne all Jor op deene véier Parcourse vu 40, 80, 120 an 150 Kilometer ënnerwee. A fir dass dat Ganzt och reiwungslos klappt, schaffen net nëmmen eng 20 Leit vum Lions Club aktiv mat, Och de Vëloclub vun Dikrech, deen d'Lizenz stellt, ass hei grouss am Asaz. Fir Vëlofueren ass op deem Dag op alle Fall keng Zäit fir si. Muss jo reen déi aarmer Aarbecht maachen. An dann hu mer och nach e Gedrénksstand zu Dikrech hei bäi der Schwämm, wou dann och nach den, net den Après-Ski, mee den Après-Vélo ass, deen dacks méi laang dauert wéi d'Randonnée selwer. Also, interesséiert eemol selwer matzefueren oder op d'mannst kucken ze kommen? Dann notéiert Iech schonn elo de Rendez-vous fir déi 30. Editioun den 11 August 2024. Den Erléis vun dësem Joer, dee geet iwwregens déi Kéier un d'Associatioun Lukraine. Dikkrech, Do ginn et déi fest agesiesse Betriber an da gëtt et awer och reegelméissegen Wiessel an der Geschäftswelt. Op der Esplanade ass viru genee engem Jor e ganz interessante Betrib agezunn, dee bestëmmt fir länger Zäit bleiwen dierft. Et ass dëst en Atelier Boutique, wou een net nëmme Flottes ze kafen, mee och nach ze kucke kritt. Dat wat produzéiert gëtt, ass och nach zimmlech eenzegaarteg zu Lëtzebuerg.
Bonjour, je m'appelle Rodolphe Chaise, Custom and Design.

A bientôt!
Vun dësem Mount un wollte mer Iech an all Emissioun vun Dikrich TV eng nei Rubrik virstellen. Eng Minutt zréckgekuckt soll an enger Minutt Monumenter, Skulpturen oder Gebaier presentéieren, déi eng geschichtlech Bedeitung fir Dikrich hunn. Den Ufank mécht haut d'Gemengenhaus, dat. fréier mol en Hotel war. Dikrech gëllt als Wéi vum Tourismus, wat dem Alexis Hack ze verdanken ass, deen ëm 1850 deen éischte First Class Hotel zu Dikrech entwéckelt huet, de Grand Hôtel des Ardennes, deen e richtegen Tourismusboom ausgeléist huet. An der beschter Zäit hunn eng 14 Hoteller an 3 Pensioune Leit aus der ganzer Welt op Dikrech gelackelt. Eng besonnesch Renommée hat dobäi den Hôtel Beausite an der Avenue de la Gare, deen ëm d'Joerhonnertwend gebaut gi war. Den Hôtel Beausite war an engem wonnerschéine Park geleeën an hat e grousse Gaart an eng flott Terrass mat Vue op d'Sauer. Den Hotel war awer virun allem eng Ulafstell fir all Gourmet. Net manner bekannt ewéi seng Kichen war den Hotel Beau Site fir säin excellente Wäikeller. An hei goufe fir d'Touristen Ausflich an Alpinween duerch d'Land ugebueden. Et war dëst en Hotel Premier Ordre, wéi an enger Publicitéit ze liesen ass. Zanter 1959 ass lo d'Administratioun vun der Gemeng an dësem schéine Gebai ënnerbruecht. A fir den Ofschloss, da soen mer iech natierlech och erëm, wat an der noer Zukunft alles hei zu Dikrech passéiert. Et ass Zäit fir den Agenda. Ech fir mäin Deel soen iech da schonn emol Äddi. Mir gesinn eis dann erëm am Oktober. Bis dohinner wënschen ech iech eng ganz schéin Zäit. Den 22 September owes um 5 Auer gëtt op der Kluustertierch d'Kiermes opgemaach. Bis de Weekend drop kënne sech Kleng a Grouss hei op en Neits eng lëschteg Zäit maachen. Nieft ville Spillbuden ass natierlech och erëm fir dat richtegt Kiermesiessen a gedrénks gesuergt. Dënschdes de 26 September leeft owes um hallwer 7 am Internat Jos Schmit eng flott Table Ronde mam Titel Your Opinion, Your Choice, wou jonk Politiker aus verschiddene Parteie sech de Froe vun der Jugend stellen. Knapp zwou Woche virun de Chamberwahlen, e Rendez-vous, deen ee sech onbedéngt mierke sollt. Den 30 September da leeft an der Aler Kierch déi nei Expo vum Dikrecher Fotoclub un. Vernissage ass den Dag virdrun owes um hallwer 8. Och déi nei Ausstellung versprécht nees ganz interessant ze ginn. Dës dauert bis de 15 Oktober. Den éischten Oktober lancéiert de Syndicat d'Initiative vun de Chrëscht dann och een neit Fest mam schéinen Numm Ee schéngen Nomëtteg. Hei fënnt een alles, wat et fir e gemittlechen Nomëtteg brauch, gutt Live-Musek mam Track Five bei engem gudde Patt oder engem leckere Stéck Kuch. D'Kanner, déi kënne sech iwwerdeems mat Spiller ameséieren oder eppes Flottes am Atelier vum Dikrecher Geschichtsmusée bastelen. D'Fest ass nomëttes op der Beschplaz. Déi Woch drop, de siwenten Oktober, da leeft am Kulturhaus an der Alstad den internationale Festival de la Gravure un. Och fir déi zwanzegsten Editioun konnten nees vill interessant Kënschtler a Kënschtlerinnen aus der ganzer Welt op Dikrech gelackelt ginn, fir hei déi verschiddenste Gravuren-Techniken ze presentéieren. Eng Ausstellung, déi ee sech net sollt entgoe loossen. Net ze vergiessen awer och e wichtege Rendez-vous fir den drëtten Alter. Mëttwochs de véierten Oktober invitéiert d'Amicale fir den drëtten Alter Dikrech nees an déi al Seeërei fir eng nei Ausgab vun der Journée du Grand Âge, wou déi eeler Semester vun Dikrech geéiert ginn.